хӑйне юрлӗ социолингвистика тӗпчевӗ. Ҫавна туса паратӑп. Унта ӗнтӗ ман шутпа виҫӗ уйрӑлса тӑракан лару-тӑру ӗнтӗ. Ну, хулара калпӑр. Шупашкарта-и унта, Канашра-и, Ҫӗрпӳре-и, унта пӗр Ситуаци чӑваш ялӗсенче, кунта хамӑр Чӑваш Республикинче тепӗр ситуаци. Республика тулашӗнче пурӑнакан чӑвашсем хушшинче тата виҫҫӗмеш ситуаци. Ну, тӑваттӑмӗшне те хушма пулать. Пирӗн пысӑк хуласенче, Калӑр Мускава, Питӗр хулинче, Самарта, унта, ти ҫӗрте, Хусанта нумай чӑвашсем пурӑнаҫҫӗ. Унта тата тепӗр лару-тӑру унта. Паллах, ӗнӗ вӗсем пӗр пек мар, вӗсене танлаштарса пӑхни кӑсӑклӑ. Ну, вӑл кирлӗ те, Мерседесӗн пурпӗрех ӗнтӗ илемне. Халӑхӑмӑрӑн ҫурри ытла ӗнтӗ кунта мар, республикӑра мар, республика ларчӗ пӑхаҫҫӗ, вӗсене те пӑхмалла. Вӗле вӑта вӗсен чӑваш чӗлхипе лару-тӑру. Вот ҫава, ҫава тема. Унта тӗрлӗ пӗр экспедици те выртса тепӗр тӗрлӗ ҫулсенче Ӑрурутово ҫулта, икӗ пин пӗрремӗш ҫулта, икӗ пин тӑваттӑмӗш ҫулта ҫав анкетӑсем тӑрӑх унта ыйтусем парса унта халӑх хушшинче вӗсем мӗнле шухӑшлаҫҫӗ, мӗн пӗлеҫҫӗ вӗсем хӑйсен шухӑшӗ чӑваш чӗлхи малашлӑхӗ пирки, пуласлӑхӗ пирки, чӑваш культури ҫинчен, литературӑпа ӳнер ҫинчен тата ытти те. Лару-тӑру кунта питех сантӑракан мар темелле те. Уйрӑмах республика тулашӗнче, нумай-нумай ялсенче ҫынсен чӑваш чӗлхи вӑл калаҫу чӗлхи шайӗнче кӑна. Вӗсем ҫырма та, вулама та, шкулта вӗренмен тейӗпӗр. Ҫавӑнпа та вӑл Килте ҫемьере усӑ куракан чӗлхе те илӗртнӗ. Урамра та е унта калӑпӑр пӗр ял хуҫалӑх предприятийӗн тытӑмӗнче вӗсем унта ытларах вырӑсла сӑмахлаҫҫӗ, чӑваш пирки сайра усӑ кураҫҫӗ. Ялӗ калӑпӑр тап-таса вӑл чӑваш ялӗ унта, унта урӑх халӑх ҫыннисем ҫук та, урӑх наци ҫыннисем ҫук. Тап-таса чӑваш ялӗ. Анчах та ҫав пек ӗҫлӗ хутшӑнура тейӗпӗр. Кунта вырӑс чӗлхи мала тухать вӑл. А чӑваш чӗлхи вӑл таҫта хыҫалта, вӑл, вӑл килти, вӑл килти хутшӑну валли анчах чӗлхе пек пырать. Ҫапла та вӑл питӗ тата ӗнтӗ вӗсем пӗтӗмӗшле чӑваш культуринчен те татӑлса пурӑнаҫҫӗ унта вӗсем патне. Вӑл ҫитеймест вӑл. театр ӗнерӗни, тивдалист. Чӑваш литератури те вӗсем пӗринче унта ҫукпа вӗрех тенӗ хаҫат журнал пирки калас пулать ҫук, ҫыртмаҫҫӗ майшӑн тулашӗнче. Ҫав телевидение ҫук, радио ҫук, тата эти те. Ку вот хальлехи, хальлехи лару-тӑру. Маша Павел Паллах ӗнтӗ пирӗн чӗлхе ӗнтӗ унӑн шӑпи ҫапах та вӑсӑлрах пулмалла пек. Традици пур, никӗсӗ пур унта. Пирӗн тӗпчевсем, чӑваш чӗлхи тӗпчевсем унсах пӗртех пуҫланнӑ темелле ӗнтӗ. Чӑваш чӗлхи тӗпчеве пуҫланнӑ. Тата вӑл, вӑл питӗ кӑсӑк чӗлхе пулнӑ. Пирӗн тӗпчевсем валли кӑна мар, ют ҫӗршыв тӗпчевсем те питӗ интересленнӗ чӑваш чӗлхипе, унӑн историйӗпе. Вӑл хӑйне евӗрлӗ уйрӑм чӗлхе. Пӗр енчен вӑл, паллах, ӗнтӗ ытти тӗрӗк чӗлхисемпе хурӑнташлӑ темелле ӗнтӗ. Азербайджан, узбек, тутар, пушкӑрт тата ытти чӗлхесем. Анчах та ҫав вӑхӑтрах унта вӑл ҫав тӗрӗк чӗлхисен йышӗнче пурпӗрех вӑл уйрӑмтарах тӑрать вӑл. Унӑн хӑйӗн уйрӑмлӑхӗ пур. Фонетикӑра та, сасӑсен хӑйне евӗрлӗхӗ, сӑмахсен йышӗнче те унта эпир Ытти тӗрек чирӗсенче пач тӗл пулман. Сӑмахсене кура пурӑнать чӑваш чӗлхинче. Вӑл пӗр енчен ҫав чӑваш чӗлхи ытти тӗрек чӗлхисен пӗрлӗхӗнчен чылай малтан урӑлса кайнӑ вырӑн чӗлхе пулса. Пирӗн эра пуҫламӑшӗнчех таҫта Пӗрремӗш, иккӗмӗш ҫӗмӗртсенче кунта ун чухне, паллах, пирӗн чӑвашсен аслашшӗсем кунта пурӑнман, вӗсем Мурӑшсерте пурӑннӑ таҫта, ҫурҫӗр Монголипе ҫывӑхарах вырӑнта. Ну, карам майпен апин кунта куҫса килнӗ. Тепӗр енчен пирӗн чӗлхе ҫавах та ҫак хӑйӗн вӑрӑм историк кун-ҫулӗнче нумай ытти чӗлхесемпе хутшӑнса кайнӑ. Ҫавӑнпа та пирӗн интереслӗ ҫав чӑваш чӗлхи урлӑ тӗрлӗ ытти чӗлхесемпе ҫав ҫыхӑнусене культура, ҫӗнӗлӳ, унта ытти ҫыхӑнусене тупма пулать. Иран калӑпӑр чӗлхиллӗ халӑхсемпе вӑтам Азире пурӑннӑ, монгол чӗлхисемпе, китай чӗлхипе те. Вот, тата кунти Атӑл Баурал тӑрӑхӗнче пурӑнакан финногор халӑхӗсемпе, унта пин интереслӗ ҫынсем пур. ҫыхӑнусем. Вӑт ҫавӑнпа та нумай чӗкӗчсен шухӑшне пӗтӗмлетсе ҫамрӑк калам пулать вӑл. Чӑваш чӗлхин историйӗ вӑл хӑйне евӗрле ҫамрӑк уҫса парать вӑл. Пирӗн хамӑр халӑх историне кӑна мар, тата ытти кӳршӗре пурӑнакан тата ытти халӑхсен историне те. Венгрсем таранах. Венгр чӗлхинче те унта пӗр ултҫӑр яхӑн Йышӑннӑ сӑмах пур, авалхи, ну, пӑлхар, ун чухне чӑваш ячӗ пулман, авалхи чӑваш-пӑлхар чӗлхинчен тейпӗр. Таҫта пиллӗкмӗш, улттӑмӗш вӗрсенче йышӑннӑ сӑмахсем, питӗ интереслӗ. Ҫавӑнпа та эп хам ҫавӑн пек ӑнланатӑп. Вот эпир тӗнче умӗнче, пӗтӗмӗшле тӗнче умӗнче мӗнпе мухтанма пултаратпӑр? Эпир калӑпӑр, ну, тӗрлӗ сутмалли тавар, ну, тӗнче шайӗнчи тавар калпӑр, машина унта, имени, телевизор, темскер, унта электрон, электроника хатӗрӗсем эпир кӑлармастпӑр кунта. Вӗсене, вӗсене унта японсем, немецсем, Америка, Америкӑра таҫта урӑх ҫӗрте кӑлараҫҫӗ. Анчах та пирӗн чӑваш халӑхӗ хӑйӗн чӗлхине упраса хӑварса вот хальхи Туржандаран праса пире ӑна парса, пиллесе, вот ҫав эпир хамӑр ҫак чӗлхепе мухтана буларатпӑр. Ҫавӑнпа та вӑл ман шутпа чӑваш халӑхӗ ытларах ҫав тӗнче умӗнче интереслӗ вӑл хӑйӗн ҫамрӑк уйрӑм тӑракан чӗлхипе интереслӗ вӑл. Тогда чӑваш чӗлхи пирӗн Игорь, ты калбар посылосене или пробузасын, этнография, унда история, фольклор, литература пӗлӗвне тогда, тогда ытини те, пурпӗрех унта малда, малди вырӑна пирӗн чӗлхе тулса тӑрать. Пурпӗрех унта чӗлхе урлӑ пӗр пӗлӗм тӑратпӑр. Хамӑр аваллӑха калбар, чӑваш историйӗн аваллӑхне Игорь коллег чӗлхе, чӗлхе, чӗлхе урлӑ пӗлӗм тӑратпӑр. Мӗн тесен пирӗн Чемпӗр чул палӑкӗсем калпӑр. Явда ҫырулӑх, апалки ҫырулӑх палӑкӗсем упранса юлман, и упрасан юлманпа пӗрех тейпӗрте. Пурӑн та кӑштах ӗнтӗ Атӑлҫи пӑлхарсенчен юлнӑ палӑксем унта араб саспаллисемпе ҫырнӑскерсем, руна, уйрӑм руна палӑкӗсем. Но анчах та вӗсем иккӗленӳллӗ, Вӗсен пирки тӗрлӗ шухӑш чӗлхепе вӗсене ҫырнӑ калаҫҫӗ ҫынсем. Ҫавӑнпа та хамӑр чӗлхе, вот халихи чӗлхе, унта аваллӑхӗ те пур. Анчах та, паллах, эпир те аваллӑх пирки кӑна мар, шухӑшлатпӑр унӑн малашлӑхӗ пирки те, хальхи лару-тӑру пирки те, вӑл вӗсем пурте кирлӗ япаласем. Тата ӗнтӗ ман тепӗр тема, ман шутпа, чӑваш чӗлхин ытти чӗлхисем пекех ӗнтӗ вӑл чи ҫӳлти шайӗ теймӗр вӑл поэзи чӗлхи ҫавна та нумай нумай тӗрлӗ ну, нумай май нумай мар теймӗр анчах та тӗрлӗ чӑваш сӑвӑҫӗсен чӗлхине тата унӑн пӗлтерӗшне сан пек символла пӗлтерӗшне вӑрттӑн пӗлтерӗшне ну, тӗпчеме тӑрӑшать калӑпӑр кунта вӗсем хушшинче вот ман атте ҫырнӑ поэзи сӑвӑсем Мета Ваҫленин ҫывӑх тусӗн Геннадий Айгин, унта хальхисенчен унта Петер Эйзин, Геннадий Юмар тата ыттисем те. Вот ҫамбара литература чӗлхи чӑваш литература чӗлхи вӑл ҫак поэзире вӑл чи ҫӳлти пусӑма маршрутпа хӑварать те унта хӑйӗн вӑй-хӑватне сӑнарлӑхне илемлӗхне тӗтӗмпех туллин кӑтартса парать вӑл. Ҫапла та маншӑн вӑл питӗ интереслӗ. Вӑл чӗлхен тӗрлӗ мӗнсем функцийӗсем пур тейӗпӗр. Ну, унта хутшӑну функцийӗ, тӗрлӗ ӑс-хакӑл пуянлӑхне упрасси, вӑл пӗтӗмпех чӗлхере упранать вӑл. Тӗнче курӑмӗ пирӗн чӑваш халӑхӗн тӗнче курӑмӗ анчах та ҫак вот илемлӗх енчен пӑхас пулсассӑн, вӑл паллах ӗнтӗ чи ҫӳллӗ шая ҫӗнтет вӑл поэзире. Пирӗн поэзи интереслӗ. Мӑшӑрпа вӑл хӑй те чӗлхене пула хӑй илемлӗх те пула, хӑйӗн хӑйевӗрлӗх те пула вӑл те пирӗн тӗнче умӗнчи ну, калӑпӑр кӑлармалли тепӗр ҫавӑн пек хамӑр мул, ӑс-хакӑл мулӗ темелле ӗнтӗ, хамӑр пуянлӑх. Вот унпа та пан тепӗр тема кӑлпӑрать бомба ӗҫлетӗп. Читательсем ҫырать вӑт кӗнекех ытларашнӑ-ха. Ҫинче ҫырмалла уйрӑм кӗнеке. Ӑна ҫырма пуҫланӑ те кӑҫал ӗҫлемелле ӑна. Вӑл ӗнтӗ тӗнчерен вырӑса кайни кӑҫал нарӑс уйӑхӗнче ҫын пӗрремӗше перекҫен пулать. Вот халь ҫав хам тӗрлӗ вӑхӑтра ун пирки ҫырнисене пуҫтарса тепӗр хут пӑхса тухса вӑл ик чӗлхеллӗ поэт пулнӑ та вырӑсла та чӑвашла та ҫырнӑ. Вот ун пултарулӑхне нумай енлӗн ҫавӑн пек ну, шутлатса парасшӑн тейӗпӗр, тишкерсе парасшӑн. Мӗнле пулать ӗнтӗ. Вот ҫав ыйту